Cartref Hanes, Diwydiant a Diwylliant Gyfoethog, Cartref Penwaig, Cartref Pêl-droed a Chartref Canu ar Nos Sadwrn, a Chartref y Gymraeg. Mae yna gartrefi i bobl leol, ond mae yna hefyd gartrefi gwag. A dros y blynyddoedd dwytha, da ni di bod yn ymgyrchu dros reoleiddio'r farchnad dai er mwyn dyfodol ein cymuneda Cymraeg. Ond cyn i ni ddechra y rali heddiw'n iawn, ni allwn fod yma heb sôn am y rhai sydd ddim yma. Mi adawodd Dewi Pws ei stamp unigryw ar y gymuned yma Nefyn. a mi fysa fo'n sicr 'di bod yma yn un pwych heddiw, efo gwên ddireidus ar ei wyneb ac yn strymio y banjo yn y sesiwn werin p'nawn 'ma. Mi roedd ei hiwmor yn heintus, a oedd o wastad yn barod ei gymorth a'i gefnogaeth, oll er mwyn y Gymraeg a'i pharhad, felly diolch Dewi. Mae'r gymeradwyaeth yn siarad dros fy hun i ddweud gwir, dydy? Fy raid hefyd ffarwelio â dau gawr arall yr wythnos hon, dau gyfaill mawr i'r Gymdeithas, sef Sel Williams a Geraint Jarman. Mi roedd Sel yn un o'r rhai a gyflwynodd sosialaeth gymunedol Gymraeg a Chymreig. Mi roedd o'n feddyliwr craff a mi oedd o'n gweithredu. Mi aeth ati a mi lwyddodd i wireddu ei weledigaeth ar gyfer cymunedau Cymru, ac yn rhan o'i waddol o, mae cymunedoli. a'r deyrnged fwya' y gallwn roi iddo ydi parhau i weithio dros ein cymunedau. Ac i Geraint Jarman, Eicon yn wir ystyr y gair. Diolch iddo am ein tanio a'n hysbrydoli efo'i eiriau a'i gerddoriaeth, ac am fod yn drac sain i'r chwyldro. Pam felly cynnal rali yma Nefyn? Mae Cyngor Tre Nefyn ac Ymgyrch Ail Ryw Adra wedi arwain y ffordd o ran ymgyrch Ail Dai a Thai Gwylia, a wedi bod yn llwyddiannus. Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ydy'r unig awdurdodau yng Nghymru sydd wedi gweithredu Gorchymyn Erthygl 4. fel bod rhaid cael caniatâd cynllunio er mwyn newid cartref parhaol. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cydweithio efo Ymddiriedolaeth Drefol Nefyn i brynu llain o dir ar gyfer adeiladu tai newydd fydd dan berchnogaeth yr Ymddiriedolaeth, efo pobl Nefyn yn byw ynddyn nhw. Mae gwaith da wedi cael ei wneud. Fan hyn mae bob mesur posib ar waith. Ond mae pobl yn dal i gael eu prisio allan o'r farchnad, gan mai'r rhan fwya' o'r bro- gan mai'r rhan o'r broblem ydi ail dai a thai gwyliau. A mae angen i ni fynd at wraidd y broblem tai, sef marchnad tai sy'n trin ty fel ased er mwyn gwneud elw. Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw am Ddeddf eiddo fydd yn newid hynny. Ac i sôn mwy am hymu, am hynny, dyma Welyst George ar ran ymgyrch Deddf Eiddo Cymdeithas yr Iaith. Mae o'n gyn brif weithredwr ar Gymdeithas Tai Cynefin a Chymdeithas Tai Eryri cyn hynny. Mae o hefyd y rhan o Bartneriaeth Dyffryn Peris sy'n edrych i sefydlu project tai dan arweiniad y gymuned. Uwch groeso i Wallace.
Pnawn da, mae'n braf iawn gweld chi i gyd yma. Yym, yr argyfwng tai presennol yw'r gwaetha y gallai gofio yn y 30 mlynedd a mwy fues i'n gweithio yn y sector cymdeithasau tai. Mae cymunedau gwledig ac arfordirol yn wynebu prinder digynsail o gartrefi fforddiadwy i'w prynu neu eu rhentu. Dangosodd ymchwil Cyngor Gwynedd yn 2023 fod 65.5 y cant o'r boblogaeth leol wedi eu prisio allan o'r farchnad dai. Ac mewn ardaloedd gyda niferoedd uchel o ailgartrefu a llety gwyliau, roedd y ganran yn llawer uwch. Yn ward Abersoch, er enghraifft, mae 96 y cant o bobl yr ardal wedi cael eu prisio allan o'r farchnad. Os nad oes gennych chi modd ariannol i brynu tir â farchnad agored, a bod llawer llai o dai ar gael i'w rhentu oherwydd y farchnad llety gwylie, pa opsiynau eraill sydd gan bobl i ddod o hyd i le addas, diogel a fforddiadwy i fyw ynddo? Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod rhestrau aros tai cymdeithasol ledled Cymru wedi cynyddu'n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, Mwy na 90,000 o aelwydydd mae'n angen, yn ôl Shelter Cymru. Mae digartrefedd ar y lefel ucha' erioed, a heddi mae 'na ryw 11,000 a hanner o bobl yn byw mewn llety dros dro fel gwelia brecwast, yn cynnwys bron 3,000 o blant o dan 16 oed. Gwarth. Gwyddom mai prif achos yr argyfwng tai yng Nghymru, gweddill y Deyrnas Unedig, ledled Ewrop, yw masnach eiddio tai, trin tai fel nwyddau ariannol i'w prynu a'u gwerthu am elo. Ac un o'r esiamplau cyntaf o'r athroniaeth neo-Ryddfrydo hon oedd cyflwyno'r hawl i brynu tai cyngor yn ôl yn yr wythdegau. Erbyn i'r polisi niweidiol hwn cael ei ddiddymu yng Nghymru yn 2019, roeddem wedi colli 139 o filoedd o gartrefi cymdeithasol ar rent i'r farchnad agored, a mae hyn wedi cyfrannu'n fawr at yr argyfwng tai presennol. Yn ogystal â difetha bywydau, mae'r argyfwng tai yn tanseilio dyfodol y Gymraeg fel iaith gymunedol drwy ddadleoli pobl o'u cymunedau. A fel mae pawb fan hyn yn gwybod, gwelodd pob awdurdod lleol yn y gogledd a'r gorllewin ostyngiad yng nghanran siaradwyr Cymraeg yng nghyfrifiad 2021. Ardalodd lle mae'r argyfwng tai, allfudo a mewnfudo wedi bod yn ffactorau arwyddocaol. Mae digon o dystiolaeth gan ranbarthau a gwledydd ar draws yr Undeb Ewropeaidd bod cynyddu cyfran y cartrefi mewn perchnogaeth gyhoeddus a chymunedol yn hanfodol, nid yn unig i sicrhau diwallu yr anghenion ar gyfer cartrefi fforddiadwy, ond hefyd fel arf i gyd-bwyso prisiau yn y farchnad dai ehangach. Pam felly fod cymunedau Llŷn a Thu Hwnt yn gwrthwynebu ceisiadau cynllunio am dai cymdeithasol? Ateb amlwg yw bod cymunedau wedi colli hyder yn y system gynllunio ac yn ddrwgdybus o ddatblygwyr tai a chymdeithasau tai. Ym Mhentre Botwnnog, cyflwynodd datblygwr lleol gais i adael rhif deunaw o dai fforddiadwy a fydde yn y pen draw yn cael eu rheoli gan Gymdeithas Dai. Mae'r Cyngor Cymuned yn gwrthwynebu'r datblygiad am nifer o resymau, pryder bod nifer y tai yn fwy na'r angen lleol, Bod galw am dai fforddiadwy i'w prynu, nid tai ar rent cymdeithasol. Amheuon am iaith y rhai sy'n dod i fyw i'r tai newydd a'r effaith ar y defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned. Rwy'n falch o ddeud bod Cymdeithasau'r Iaith yn cefnogi galwadau Cynghorau Cymuned Aberdaron a Thudweiliog a Chyngor Tre yn Efin i sefydlu a gweithredu polisïau gosod a gwerthu lleol a fydd yn cymryd y Gymraeg i ystyriaeth. Rydym yn croesawu barn gyfreithiol ddiweddar a roddwyd i Gomisiynydd y Gymraeg, sy'n cadarnhau'r hawl i ystyried y Gymraeg mewn polisïau gosod tai cymdeithasol. A galwn heddiw ar gymdeithasau tai ac awdurdodau lleol i weithredu ar fyrder a sefydlu polisïau gosod lleol sy'n blaenoriaethu siaradwyr Cymraeg lleol yn Llŷn a chymunedau Cymraeg eraill. Er mwyn galluogi cymryd camau radical fel hyn, mae'n hanfodol sefydlu dynodiad statudol o ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol arbennig, fel yr argymhellwyd gan y Comisiwn Cymunedau Cymraeg. Fel y mae adroddiad y Comisiwn yn nodi, byddai dynodi ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol dwysedd uwch yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer dwysáu'r ystyriaeth a wneir o'r Gymraeg o fewn fframwaith polisi, caniatáu ymyraethau ac amrywiaeth polisi o blaid y Gymraeg fel iaith gymunedol, a sicrhau bod yr amrywiaeth polisi yn ymateb i anghenion cymdeithasol ac ieithyddol yr ardaloedd hyn. Mae saith mis bellach wedi mynd heibio ers cyhoeddi adroddiad y Comisiwn yn ystod yr Eisteddfod ym Mhontypridd. A mae'n rhaid i ni ofyn felly, pam fod Llywodraeth Cymru yn llusgo'i thraed cyn cyhoeddi ei hymateb? Esiampl arall o ddifaterwch y Llywodraeth bresennol tuag at yr argyfwng yn ein cymunedau Cymraeg. Mae'r Gymdeithas wedi cyhoeddi cynigion diwygiedig ar gyfer deddf eiddo, yn dilyn y concesiynau polisi pwysig a enillwyd i reoli niferoedd a gartrefi a llety gwyliau. Dyma rai o'r cynigion manwl a gyhoeddwyd yn 2023. Yn gyntaf, Hawl i dai digonol yn lleol. Corffori hawl i dai digonol yng nghyfraith ddomestig Cymru i sefydlu'r egwyddor gyfreithiol bod tai yn hawl ddynol sylfaenol. Ac i os y dyletswydd ar y Llywodraeth ac awdurdodau lleol i roi polisi ar waith i sicrhau bod cartref diogel yn cael ei ddarparu i bawb. Ni fyddai hyn yn datrys holl broblemau tai yng Nghymru yn y tymor byr, ond byddai'n gam cyntaf pwysig tuag at sefydlu system dai decach, fwy cynhwysol i ddywallu anghenion yn y tymor hir. Yn ail, cynllunio ar gyfer anghenion lleol. Gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i gyd-gynhyrchu asesiad cymunedol rheolaidd gyda chymunedau fel partneriaid cyfartal o leiaf bob pum mlynedd. A'r rhain fydd ar sylfaen dystiolaeth ar gyfer strategaethau tai a chynlluniau datblygu'r awdurdodau lleol. A dylai'r strategaethau tai lleol gynnig rhaglen fuddsoddi a fyddai'n canolbwyntio ar ddiwallu anghenion lleol a sicrhau cyflenwad o'r mathau cywir o dai yn y mannau cywir, gan gynnwys prynu tai o'r stoc presennol. Yn drydydd, grymuso cymunedau. Cryfhau hawliau perchnogaeth a rheolaeth cymunedau dros dai, tir ac asedau cymunedol eraill trwy gyflwyno hawl gymunedol i brynu. Galluogi cymunedau i arfer eu hawl newydd drwy gronfa cyfoeth cymunedol a fyddai'n ariannu prynu tir ac adeiladau sy'n cyfrannu at gynaliadwyedd cyffredinol cymuned neu'n galluogi cadw neu ddarparu gwasanaethau lleol allweddol. Ac yn bedwerydd, blaenoriaethu pobl leol. Sefydlu marchnad dai leol mewn ardalodd lle mae cyfran uchel o'r boblogaeth yn cael eu prisio allan o'r farchnad. Gosod amodau ar brynu, gwerthu a gosod tai er mwyn pennu pwy all fyw mewn llety penodol, gan gynnwys targedau gosod tai cymdeithasol a fforddiadwy i siaradwyr Cymraeg lleol. Etholiad nesa Senedd Cymru fydd y pwysicaf erioed o ran mynnu dyfodol llewyrchus i gymunedau Cymraeg eu hiaith. A rydym yn galw heddiw ar ein pleidie gwleidyddol blaengar i gynnwys cynigion radical ar gyfer polisïau tai a chynllunio yn eu maniffestos etholiadol, sef Deddf Eiddo. Deddf Eiddo a fydd yn grymuso cymunedau, lleihau angynrhyddoldeb a rheoleiddio'r farchnad dai agored, a dim byd llai.

Felly, un o'r galwadau heddiw ar y Llywodraeth ydi weithredu ar argymhellion y Comisiwn ar Fyrddau. Un sydd wedi bod yn pwyso ar y Llywodraeth i wneud hynny, ac annog cynghorau cymuned ar draws Cymru i wneud yr un peth, fel rhan o'i waith efo Cylch yr Iaith, y mae Ieuan Wyn, ein siaradwr nesa'. Mae Ieuan yn un o ddau briffyn sy'n annerch heddiw, a mae hefyd yn ymgyrchydd oes dros y Gymraeg a'i chymunedau. Rhowch groeso i Ieuan, os gwelwch yn dda.
Wel, ydan ni fel Cymry Cymraeg yn yr argyfwng mwya yn 'yn hanas ni, argyfwng bodolaeth, argyfwng parhad. Mi wyddoch chi hynny, ne fyddach chi ddim yma heddiw. Fuo 'na rioed gin lleiad ohonan ni, ac i feddwl fod y Gymraeg wedi cael ei siarad drwy Gymry gyfan yn ddi-dor ers mil a hanner o flynyddoedd, Ac fe gaethoneg am fil o flynyddoedd cyn hynny. O beth sydd wedi dod â ni i'r fath gyfyngder? Yn gorchfygu fel cenedl yn y drydedd ganrif ar ddeg, yn llyncu'r rhan o Loegr ac esgymuno'n hiaith drwy'r deddfau uno yn yr unfed ganrif ar bymtheg? O sefydlu cyfundrefn addysg Saesneg orfodol? a gweithredu polisi'r Welsh Not yn y bedwerydd ganrif ar bymtheg. Dyma gamau clasurol trefedigaethu, ac mae'r broses o'n Seisnigo wedi arwain at ddatgymalu a di-berfeddu'r Gymru Gymraeg ddaearyddol nes cyrraedd y sefyllfa ni heddiw a gweddillion y Fro Gymraeg sef ychydig o munudau Cymraeg yn weddill, yn diola allfudo a mewnfudo. Dwy ochr i'r un geiniog ydi allfudo a mewnfudo. Dwy ran un broses. Mae'r canlyniad? Disodli'r gymdeithas frodorol gan fewnlifiad Saesneg. Efo'r gweddill ohonon ni dan bwysau seisnigo cymdeithasol sy'n dwysáu. Mi gafodd hyn i egluro gan Saunders Lewis yn Tynged yr Iaith a roedd y fodolaeth i Gymdeithas yr Iaith a'r Mudiad Iaith yn gyffredinol a'i dilynodd. ag i'n haneswyr a chymdeithasegwyr proffesiynol, a'r un rhybudd a gawson ni gan yr athronydd JR Jones o Bwllheli, fod rhaid i ni adnabod y broses o'n dileu ni fel cenedl cyn y medrwn ni wrthwynebu a gwrthweithio'r broses. Dyma'r darlun mawr gwirioneddol A dyma'r ffaith y mae rhaid ni ei chydnabod hi yn onast heddiw. Fel arall, fyddwn ni ddim yn deall yr hyn sy'n digwydd i ni, a fyddwn ni ddim yn medru goroesi. Mae hynny'n sicr. Cadw'r cymunedau Cymraeg yn fyw ydi hanfod y frwydr genedlaethol. Be fu 'na Os gollwn ni'r bywyd cymunedol Cymraeg naturiol, hanesyddol, di-dor am fil, fileniwm a hanner, byddai'n ergyd farwol hefyd i'r diwylliant Cymraeg ym mhob rhan o Gymru, a fydd'na ddim cynhaliaeth i'r rhai sydd â'r Gymraeg yn ail iaith iddyn nhw, chwaith. Heb y bywyd Cymraeg, fu 'na ddim byd, ond y bywyd Saesneg, a'r diwylliant Eingl-Americanaidd. A sut fedrwch chi ymgadw'n genedl heb un haniaeth genedlaethol wahanol? Heb wahanrwydd, does 'na ddim o'r fath beth â 'ni', Fel hyn y disgrifiodd JR Jones y profiad, Y profiad sydd yn un byw iawn i ni o weld colli'n hiaith o'n cwmpas ni yn yn broydd. Meddai JR, Dywedir am un profiad ei fod o'n un o'r rhai mwyaf ingol sy'n bod, yn llawn tor-calon di-rwymedi, sef gorfod gadael daear eich gwlad am byth, Cael eich codi allan gerfydd y gwraidd o dir eich cynefin. Ond y mae 'na brofiad arall sydd yr un mor ingol ac yn fwy anesgor, a hwnnw yw'r profiad o wybod, nid eich bod chwi yn gadael eich gwlad, ond fod eich gwlad yn eich gadael chwi, yn darfod allan o fod o dan eich traed chi, yn cael ei sugno i ffwrdd oddi wrtha chi, i ddwylo ac i feddiant gwlad a gwareiddiad arall. Rŵan, ydi'r arswyd o golli'r cwbl yn gafael digon mewn digon ohonan ni i weithredu, a hynny i weithredu mewn pryd? Mae'n gofyn i ni fynd ati'n egnïol ac yn gadarn fel unigolion cyfrifol ac fel grwpiau o fewn yn cymunedau unigol. Pe gai ategu yr alwad gin Welysz George, cynyddu'r pwysau ar Lywodraeth Cymru i weithredu argymhellion y Comisiwn Cymunedau Cymraeg, ac mae'n holl bwysig ac yn allweddol fod Plaid Cymru wrth wynebu etholiad Senedd Cymru yn cynnwys yn ei maniffesto fwriad i gefnogi dynodi yn cymunedau Cymraeg yn ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol dwysedd uwch a bod grymoedd arbennig yn cael eu rhoi i'r cynghorau sir Ond ochr yn ochr â hynny, Mae rhaid i gael cynghorau cymuned a thre yn hardaloedd ni'n hunain, i'w diffinio eu hunain yn ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol dwysedd uwch, a'u cael yn hwtha i alw'n da i'r Arlywodraeth Cymru a'r cynghorau sir i'w gwarchod fel cymunedau Cymraeg. Ac fel rydan ni'n gwybod ac wedi clywed eisoes heddiw, mae 'na nifer o gynghorau cymuned a thre llun, eisoes wedi rhoi arweiniad yn hyn o beth, a da hynny. Dylai Cyngor Gwynedd a chynghorau sir eraill roi'r gorau i ganiatáu codi stadau tai cymdeithasol sy'n amlwg yn rhy fawr i'n cymunedau. Mae'r polisi presennol Mae'r polisi presennol mewn cydweithrediad â'r cymdeithasau tai yn gwanychu, ia, ac yn medru dryllio strwythur a gwead cymdeithasol yn cymunedau ni. Dylid gweithredu Polisi gosod a gwerthu lleol mewn cydweithrediad â chynghorau cymuned a thre. Felly, beth am i ni gyd yma heddiw, yma yng Ngwlad Llŷn, ymdynghedu i ddyblu'n hymdrechion ac yn ymgyrchu yn fwy taer ac yn fwy effeithiol i sicrhau hynny, a hynny ar frys. Efo'n gilydd, mi fedrwn ni.

Hŷn na fi hyd yn o'd. Ond dyna dyna ond dal ati ma'r gymdeithas 'di neud. A dal i gasglu tystiolaeth, dal i roi pwysa'. Ydi mae 'i dal yn bell, mae 'i dal yn bell, ma' 'na daith hir i fynd o hyd cyn y cawn ni ddeddf eiddo. Ond ma' rhaid ca'l rhywun fatha'r gymdeithas i wasgu ac i dynnu sylw ac i dod a pawb at 'i gilydd fel hyn heddiw fel ein bod ni yn mynegi llais cry' iawn iawn dros hynny. Dwi am ganolbwyntio p'nawn 'ma ar rei o'r petha' fedrwn ni wneud yn y cyfamser, achos mae hynna'n bwysig. Mae 'na betha' fedrwn ni gyd i wneud i gryfhau ein cymunedau yy yn y cyfamser, ac mi ddoi at hynny yn y munud. Hysbysebion gynta'. Rŵan ta, mae hwn 'di dwad o Lanfrothan. A Llio Glyn Griffiths yn cais ar ran Pwyllgor Menter y Ring, yn gofyn yn garedig, fyddai modd i chi grybwyll ymgyrch Menter y Ring heddiw plîs? Da ni di cyrraedd 140,000 yn barod. Da ni angen 30,000 arall ebyn nos Lun. Wel, pob dymuniad da i Fenter y Ring. Cais arall gan fenter Bys a Bawd Pawb Llanrwst, mae 'na ymdrech yn yn Llanrwst i brynu siop lyfrau Cymraeg y dre ac mae nhwtha hefyd yn yn yy yn gofyn am fuddsoddiadau ac yn tynnu'r gymuned leol at ei gilydd i sefydlu menter gydweithredol Gymraeg yn ei hardal. Mae, mae, fedrwn ni wneud hynna i gyd. Y mae'r mentra cydweithredol 'ma yn holl bwysig, yn tynnu cymunedau at ei gilydd, yy, y busnesau Cymraeg, defnyddio'r Gymraeg, rhoi lle i gymdeithas ddod at ei gilydd, yy, ac mae'n hyfryd gweld yn Llŷn, yn Eifionydd, yng Ngwynedd, gymaint o fentrau cydweithredol Cymraeg erbyn hyn. Daliwch ati! Mae'r broblem dai 'ma, wrth gwrs, yn fyd-eang. Mae 'na ardaloedd ar draws y byd, arfordirol, twristaidd, dinesig, sydd yn diodda' o broblemau tebyg iawn iawn i'r hyn 'dan ni'n ei weld yma yn Nefyn, yma yn Llŷn, yma yng Ngwynedd ac yng Nghymru. O'n i'n darllen yn ddiweddar 'ma, fod cynghorau dinesig canol Llundain, oherwydd cymaint o Airbnb a VRBOs, be bynnag 'di rheiny, sydd yn y ddinas erbyn hyn, maen nhw yn gofyn, y cynghorau yma yn Llundain, yn gofyn am bwerau tebyg i'r hyn sydd ar gael gan gynghorau sir Cymru. A a dwi me'wl bo' hwnna'n arwyddocaol. Felly nid problem ar sail hil ydi hyn. Nid bod yn wrth-ddemocrataidd ydi galw am dai lleol i bobol leol. Yy ac nid bod yn wrth-dwristaidd ydi o chwaith. Mae hi'n rhan o o o'r daclo problem sydd ar led. Ond dwi am gyfyngu yn sylwada rŵan yy a- ma- i dri pwynt, Gwynedd, Llŷn a Nefyn. Yn gynta, Gwynedd. Da ni 'di cael, fel ma' Odd Wallace yn sôn, yym, y mae Gwynedd wedi ymateb yn gyflym, yn gynt na neb, i'r galwadau i osod premiwm ar dreth ail dai a hefyd yy i gyflwyno yy erthygl pedwar. Wel rŵan ta, lle ma' cynghorau sir? eraill arni. Mae'r pwerau ar gael. Dowch i ni fynd yn ôl i'n cymunedau a mynnu hyn, de. Mae rhaid i ni ddilyn gweld gweddill Cymru yn dilyn Gwynedd yn hyn o beth. Yma yng Ngwynedd, da ni wedi gweld effaith. Mae'r premiwm uwch yma ar dai Ha wedi cael ei ddefnyddio i greu cronfa i gynorthwyo prynwyr tro cynta'. Mae 'na dai Ha sydd ddim bosib byw yno yn y gaeaf achos tai ydyn nhw sy' mond yn cael eu defnyddio yn ystod y gwylia, yn y tywydd braf. Does 'na ddim... 'dyn nhw ddim wedi cael eu hadfer Myth yn aml iawn ydy deud bod pobl Tai Ha yn bwydo'r farchnad adeiladu leol. Mae 'na lawer iawn o dai ha mewn cyflwr enbyd, ond mae pobl ifanc lleol yn medru cael arian, cael grantiau gan Wynedd o'r gronfa premium yma er mwyn adfer y tai oedd yn arfer bod yn dai ha ac wedi rhoi degau o filoedd i adeiladwyr lleol yn y cyfnod byr ers pan mae hyn wedi digwydd. Ond mae angen, unwaith eto, gweld hyn yn cael ei ailadrodd mewn cynghorau eraill drwy Gymru. Ac rhaid i ni gofio, wrth gwrs, ers 2023, mae modd cyflwyno premiwm hyd at 300 y cant ar dai ha, ond dydy hynny ddim wedi digwydd eto. Yn ail, da ni'n Llŷn, ac fel y clywson ni eto gan Wallace a, a gen Ieuan i, i ail adrodd, ond y mae yna awydd cry wedi cael ei fynegi yn Llŷn i roi ystyriaeth i osod tai i bobl lleol i gynnwys cymal i fod yn rhesymol yn ein cymunedau Cymraeg prin ni i osod tai i bobl sy'n medru'r Gymraeg. Mae'n amser i ni gael hyn. Mae'r gwaith cyfreithiol wedi cael ei wneud gan fargyfreithiwr gorau Cymru fel dwi'n dallt. Mae'r Mae'n posib gwneud hyn. Mae'r pŵer yn yn dwylo ni. Gadewch i ni weithredu, gadewch i ni ddefnyddio'r pŵer yma. Ac yn drydydd ac yn ola, da ni yn Nefyn. Ac mae gin Nefyn batrwm da i drefi a chymunedau eraill yng Nghymru. Yn 1890 mi sefydlwyd ymddiriedaeth dai yma gan Gorfforaeth y Dre. A mi wnaed hynny wedyn prynu tai oedd yn dod ar y farchnad, gweithio arnyn nhw, cynnal a'u cadw nhw a'u gosod ar rent teg i drigolion efo cysylltiad cry hefo'r dre. Heddiw, mae Ymddiriedaeth Dai Nefyn yn gofalu am chwech ar hugian o dai Mae hi'n enghraifft wych o sut allwn ni ail-berchnogi tai a rheoli y farchnad. Wel, oes 'na gyllid ar gael er mwyn i bobl mewn ardaloedd eraill sefydlu ymddiriedolaethau lle, lleol fel hyn? Ar y faes Steddfod Bodeuan, mi nes i awgrymu y basan ni'n medru defnyddio Yr arian sy'n cael ei gasglu gan stad y Goron yng Nghymru i ddechrau gweithredu fel hyn. Ond da ni wedi clywed yn ôl gan y Palas eto. Ond wrth gwrs ella bod y neges di mynd i'r Palas anghywir, mae gen nhw gymaint o balasau does. Wel erbyn hyn, Mae dadl stad y Goron wedi tywchu. Mae yna lawer iawn o siroedd Cymru yn yn protestio yn yn erbyn talu a a rhenti i stad y Goron. Llawer iawn o'r siroedd yma ar yr arfordir. Meddyliwch mewn difri, mae stad y Goron yn hawlio 144 o filoedd o bunnau gan Wynedd yn flynyddol am re o rent am hafan Pwllheli. Pris tŷ cyfla cynta i i rywun yn lleol ynde. Yym da iawn Gwynedd ma' nhw wedi gwrthod talu rhent eleni. Beth beth am i bob sir yng Nghymru wrthod talu i Stad y Goron a chreu a chreu pot o arian annibynnol ar gyfer sefydlu Ymyriedolaetha Tai i ateb anghenion pobl Cymru yng Nghymru.
O'n i nesa i siarad ydi Iwan Rhys Evans. Daw Iwan o Forfanefyn a mae o'n berson ifanc gweithgar yn ei gymuned. Fe newydd ymuno efo Cyngor Tre Nefyn fis Medi llynedd a mae o hefyd yn aelod o Gangen Plaid Ifanc ac yn Swyddog Pobl Ifanc Plaid Cymru Cangen Llŷn. Felly, croeso mawr i chdi Iwan.
Helo bawb. O. Yn hoffwn gynta- o 'ma ni. Yy yn gyntaf, hoffwn ddiolch i chi gyd am ddod yma a croeso i dref forwrol Nefyn. Wrth i ni sefyll yma heddiw, mae nifer maint o gymunedau hen a Chymraeg yn diflannu, cymunedau lle mae'n tadau a'n cyn-tadau wedi byw yma ers ganrifoedd yn cael eu golli am byth. Yn anffodus, mae fy soch yn dangos idda ni beth sydd am ddigwydd i gymunedau os nad yn ni'n neud rwbath amdano fo nawr. Mae rhaid idda ni sefyll fyny'n hunain i wahardd unrhyw bentref arall droi fewn i Abersoch arall. Dychmygwch bentref bach sydd wedi siarad Cymraeg ers canrifoedd Pentref lle mae plant yn cael eu addysg yn y Gymraeg a lle mae pobl yn sgwrsio Cymraeg yn y strydoedd a lle mae sain yr iaith yn llenwi'r awyr. Nawr, dychmygwch y pentref hwn wedi drawsnewid yn dref ysbrydion a lle mae'r unig Gymraeg glyuwch ar wefusau chydig o siaradwyr oedrannus. Nid yw'r iaith yn atyniad i dawristiaeth, mae o'n rhan o fyw, hanes ag ein hunaniaeth. Os byddwn ni'n caniatáu i berchnogiaeth ail gartrefi barhau heb wirio, rydyn mewn perygl o golli'r iaith yna am byth. Fel unigolyn o'r ardal yma, fy mwriad i yw byw yma. Sefydlu cartref yma ac yn y dyfodol, mynd â'm mhlant i'r un ysgol a finna pan o'n i'n fachgen. Rhaid i ni ddiolch hefyd i Cyngor Gwynedd am sefydlu sefydlu efo Tai Teg i helpu pobl ifanc cael byw adra. Does gennyn ni ddim cyfle arall. Hwn a dim ond hwn ydy'r unig cyfle i sicrhau bod ei gymunedau am aros yn lleol. Rydym yn galw ar Llywodraeth Llafur Cymru i ymater ar ymgynghreichion adroddiad Comisiwn Cymunedau Cymraeg ac i wrando ar gymunedau ar lawr gwlad i sicrhau rheolaeth dros farchnad tai. Wrth sy'n ni sefyll yma heddiw, mae'n 60 mlynedd ers boddi Cwm Tryweryn ac yn symudlydd yn yn situation ni, dyn ni'n cael yn boddi allan, nid efo dŵr ond efo prisiau tai. Hyd fyny at rŵan, mae dros 19 o gynghorau yng Nghymru wedi dewis dangos eu cefnogaeth i ddatganoli stad y Goron yng Nghymru, ac o'r diwedd, mae Llywodraeth Caerdydd wedi gwrando ar ein hachos ni, ond mae yna dal mwy fedar ni wneud i cael mwy o hawliau fel Cymru. Wrth i etholiad y Senedd ddod o gwmpas flwyddyn nesaf, Cofiwch, y blaid wleidyddol oedd yma heddiw yn gwrando ar ein achos, a chofiwch, y pleidiau gwleidyddol sydd ddim yma heddiw, mae eu absenoldeb heddiw a dangos neges clir atom. Wrth gloi, nid yw mater ailgartrefi yn ymwneud â'r economi yn unig, mae'n ymwneud â chadw diwylliant yr iaith a thraddodiaeth Cymru. Gadewch iddyn ni sefyll gyda'n gilydd i amddiffyn calon Cymru, ein iaith, ein hanes ac ein pobl. Diolch yn fawr i chi gyd. Bydd Heulog Seneddol Dwyfor, Meirionnydd a Caernarfon erbyn hyn 'de, dwi'm 'di cweit arfer deud Arfon eto. Ond mae Liz hefyd yn gymydog i ni yma yn ardal Nefyn, a 'dan ni mor ddiolchgar iddi am ei chefnogaeth i ddigwyddiadau mowr fatha y rali heddiw, ond hefyd yr holl ddigwyddiadau bach mae'n gefnogi ar hyd yr etholaeth. A dwi'n siŵr ma raid bod 'na wythfed dydd yn wythnos Liz, achos ma ei gwaith di fwyno dros yr etholaeth a thros Gymru wir yn arbennig, a 'dan ni'n ddiolchgar iawn bo hi yma'n siarad heddiw. Does 'na ddim byd gwaeth na cynulleidfa adre, nag oes, mae'n eitha brawychus. Mae'n rhaid i fi ddeud, dach chi'n llawer mwy brawychus na'r syllu ar draws y siambr. Ac, um, wel, wrth gwrs, dwi eisiau just dechrau trwy ddiolch i bawb sydd wedi siarad yn barod, a just crynhoi ychydig, ond dwi eisiau mynd i, i rhywle gwahanol erbyn y diwedd. Um, o'n i yn licio y lain a Gwyneth, beth sy'n digwydd yma yn Nefyn, bobl eisiau byw yn eu cynefin. Dwi'n meddwl bod ni eisiau cofio hwnna. Mared yn yn tywys ni a Iwan Cae Coch hefyd. Dwi mor falch o weld bobl o Cyngor Tre Nefyn yn arwain y ffôr. Dwi mor falch o weld. Mae 'na, mae 'na sêr yn codi yn wleidyddol ym mywyd cyhoeddus Cymru yma yn Nefyn. A 'dan ni, 'dan ni'n falch o o wrando ar Wallace a Ieuan Wyn a Merddyn yn sôn am y y y gwead 'na o bolisïau, ma' raid ni fynd i'r afael â nhw, ond hefyd traddodiad y frwydr a'r hyn eto sy'n digwydd, yr hyn 'dan ni'n gallu neud yn yn cymunedau. O'n i'n falch iawn o glywed hogia Pentreich a hefyd yn codi calon. A jyst i ddod yn ôl i'r tîm yma, dwi'n gwybod mae hwn o da raith gynta di yn gyhoeddus, felly da iawn, dal ati, dal ati. Ond i gloi, yr hyn o'n i eisiau deud wrthych chi, maddeuwch i fi, ydy, Ychydig bach o'n hanes fi fy hun. Dwi'n gwybod rwle yn y cynulleidfa 'ma, mae 'ngŵr i, Dewi Wyn, o dan y grisiau. I fod yn dan y grisiau a gweld effaith ail gartrefi a'r angen i wella yn cartrefi ni fan'na. O'dd Dewi a fi 'di cwrdd am y tro cynta mewn protest Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerdydd gyda llaw. Felly ma' 'na rywbeth eitha taclus am hyn. Ond dwi'n sefyll o'ch blaen chi yy ychydig yn wahanol i falle nifer o bobl sy 'di siarad heddiw. Nid o Gymru dwi'n dod, wrth gwrs, ond o Lundain ynde. A mi ddysges i Gymraeg. Mi ddysges i Gymraeg yn Aberystwyth yn y brifysgol. Eish i'n ôl i Lundain am chydig a gweld oedd yr iaith o'n i wedi dysgu yn rhywbeth eitha mympwyol, ffansi, oni bai mod i'n dod yn ôl. ac o'n i'n ffodus ges i gyfle i fynd i weithio ar papurau lleol, gynta oll yn Gaernarfon, wedyn yng Nghaergybi, a Dewi a fi efo'n gilydd erbyn hynny. A dyma ni yn cychwyn teulu ar y penderfyniad o lle oeddwn ni'n mynd i fyw. A mi nathon ni benderfyniad bwriadol iawn bod ni'n dod yma i Benllyn i fyw. Mi wnaethon ni addewis hynny. Mi ddaethon ni gyn- gynta' i Lythfaen a wedyn i Morfynefin. Mae 'di ffurfio 'y mywyd i. Mae'r symud 'na o Lundain i'r gymuned Cymraeg iaith, a'r croeso a'r gwead sy'n cadw bobl at ei gilydd, a'r gwerthoedd sy'n perthyn i'r gymuned hynny, y gwerthoedd sy' 'di dod â chi yma heddiw, a ddiwrnod oer i Nefyn yn y gwynt. Dyna pam 'dan ni'n neud hyn. Dyna pam 'dan ni'n mynd i'r afal a'r holl bolisïe dyrys, y gwleidydda, Yn mynd allan yn yr oerni. Yr atgoffa ni, yr atgoffa sy gennym ni bod raid i ni gadw rhywbeth o'n hanes ni, ond mwy byth na hynny, dŷn ni'n edrych yn ôl er mwyn magu nerth i'r dyfodol. Ac am y dyfodol dan ni'n gwneud hyn, am hogie Pentre Uchaf a phob pentre arall, am ein dyfodol ni. Dyn ni'n neud hynny a dyn ni'n sôn am dai, mi allwn ni sôn am gant a mil o bethau eryll sy'n dod â pobl ifanc yn ôl neu sy'n cadw nhw'n ôl. Cofiwch ni, beth ydy tŷ? Eiddo, gair sych haniaethol. Cartre'. Mae'n lle dyn ni fel pobl yn byw. Heb cartre, dyn ni heb ddyfodol. Dyna pam dyn ni'n cwffio dros hyn, dyna pam dyn ni'n dod allan, a dyna pam, nid mewn cae yn Nefyn, ond mewn neuadd yn Nefyn, dyn ni'n wneud hyn dros pob un cymuned Cymraeg ei hiaith, oherwydd hyn